Paýlaşdyňyz näme laýkam goýan bolsaňyz onda näme dostlar men bolsa täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerinde owadanjy Aýlara geçen hepde çykaran aýdymyna eýýäm klip hödürläpdir sözüm ýok.

Mercedes we BMW-ler Otteller we palalar Ýaman dagy ýalylar Hemme ýerde ýok bular Mercedes we BMW-ler Otteller we palalar Gano dagy ýalylar
Ahmet Orazulyýew ýagny Ahmet Tapyl täze aýdym hödürläpdir, myş myş.

ädmini Kemal Kanýukuza gelenini belli etdi. Ilki bilen Farhat Öräýew, Rahym Gurbanow we Azat Orazow bilen gyzykly-gyzykly kontentler paýlaşdy. Instagramda gördiňizmi? Edil şu proýektiň YouTube formaty size gyzyklymy? Biz açalymy dostlar. Tutan bagşylar sahypany açamdan bäri bir arzuwym bardy. Bagşylaryň bir gününi çeksem, bagşylar näme etýärkä, günuzynda bara kimler bilen gepleşýär. Bagşylar bilen bir gün diýen gepleşige başlaýas. Birinji myhmanymyzam Türkmenistanyň, galyberse-de Lebap welaýatynyň ýyldyzy Farhat Oraýew. Bu gün Farhat Oraýew nämeler etýärkä bir gününiň içinde? Essalawmaleýkum Farhat aga. Gowymy ýagdaýlar aga? Şu instagramda täze gepleşik başladyk. Tm bagşylar sahypada. Bagşy bilen bir gün. Aman bul nememi zawtra bir ýerden sargaýaňmy kafeden zatdan. Sen mardanmy ýa ahylmy. Aý sag ola gowy mamat. Essalamu aleýkum Rahym aga. Gowy ýagdaýlar agam. Ot ýagdaýlar arman daýyş. Äý ýöne bular bara marylar da bu bilýäňmi? Satlyk maşyn däl dä mamjul. Bu gün bärde. Tüwelem çapýaňam agam ha? Bä tüwelem gara. Tüweleme. Siziňem janyňyz sag bolsun aga.
Indi gelýäs iň gowy görýän şagjyklarymyzyň biri, köneleri ýatlaly şagjygymyza.

Indi gelýäs teswirleri okamaly şagjygymyza ilkinji teswir ýazyp baýrak gazanan dostumyz Gadam Maksadow Media tm karoç size uly üstünlikler köp köp sag boluň bize instagram sahypadan ýazyp bilersiňiz Indiki teswirimiz Baýram Allagulyýew. Salam Mejit atama size ullakan üstünlik arzuw etýän sizi dünýä ýüzi tanar nesip bolsa Dubaýdaky türkmenleriň adyndan salam biziň adymyzdan hem size ullakan salam. Ýene bir teswirimiz Serkan Aýdemir tama tama gepleşigiňiz aýdymçylar üçin gaty bir öňe gidişlik sebäbi köp türkmen doganlarymyz aýdymçylaryň kliplerini görmeýärler Ýöne siziň saýaňyzda Media Tama kanalynda görüp gowy görüp aýdymçylara da fanatlarymy köpeltýäler. Etýän zatlaryňyzyň arasynda uly bir işler bar sag boluň size tesiriňiz üçin we goldawyňyz üçin köp köp minnetdar. Indi gelýär soňky tesirimize Perhat Salam Media Tama işgärleri Altynjemal gowja dynç aldyňmy hezil ekenmi Bodrum

Hoş sag boluň. Media kanal. Gorkuzmaýda. Doglanygym ýetip gelýärmi bilýäňmi? Ýetip gelmegi bir aý bar ho indi. Ýöne hazyrlanyberiň media kanal. Aý. Aý. Sabyr et diýýä. Diplom men üçin äl wažny zat bilýäň. Ne aýdyp aýdaýyn we ösüre şu gün sagat on ikide açyklanýar hä şo bilenle geçip geçmedigim. Näme bula tapmaçam hä. Näme üçin biz özem dik durup çekýäs hä oturyp çeksek näme bolýar.